Naħseb kulħadd sema' bl-isem Houdini. Houdini kien wieħed mill-aqwa illużjonisti nqattrat id-dinja. U sar famuż fi żmien meta ma kienx hemm la internet u laqas television. Ir-radju kien għadu jibda jfaqqas. Fil-fatt Houdini kien ismu tal-palċ laqas kien ismu veru, isem li ħa minħabba ammirazzjoni li kellu għall-prestiġġjatur Franċiż Jean Eugène Robert Houdin. Ismu propja kien Eric, Eric Wise, u twieled fil-faqar bħala Lhudi tal-Ungerija. Fl-1874, meta kellu erba' snin, il-ġenituri tiegħu immigraw lejn l-Amerika flimkien ma' erba' ħutu oħra, u żewġ aħwa oħra twieldu fl-Amerika. Eric beda jaħdem fiċ-ċrieki bil-ftit xogħol li seta' jsib, tgħallem il-maġija u wara beda jesperimenta bil-ħrib, jaħrab minn manetti, jaħrab minn ktajjen, kaxxi tal-merkanzija, xkejjer u ħbula. Kien jipprova kollox. Fil-maġija kien jgħid li jagħmel l-iżgħar u l-akbar illużjoni. L-iżgħar waħda kien li jibla numru ta' labar tal-ħjata u joħroġhom marbutin spazjati b'ħajta minn ħalqu, u l-akbar li jisparixxi l-jum f'għad. Imma l-aktar li sar magħruf kien bil-ħrib minn manetti u anki minn ġakketta li kienu jużaw biex jikkontrollaw dawk b'mard mentali vjolenti. Kien jitfgħuh anki f'ċelel tal-ħabs u taħt l-ilma, u kien jirnexxilu joħroġ qawwi u sħiħ. In-naħa l-oħra tal-Atlantiku kien hemm il-kittieb Sir Arthur Conan Doyle li semmejtilkom fil-vlog numru 10 fuq ir-ritratti tal-fairies. Dan kien kirurgu u kittieb famuż li ħoloq il-karattru tad-Detective Sherlock Holmes. Imma kien iffissa fl-ispiriti u kien jemmen bis-sħiħ li tista' ssir komunikazzjoni magħhom. Meta sema' b'Houdini affaxxina ruħu, kien ċert li Houdini kellu xi qawwiet speċjali. It-tieni mara tiegħu, ta' Conan Doyle, Jean, saret medium u kienet tallega li tikkomunika mal-ispirti. Kellhom anki ritratt flimkien li fih kien jidher l-ispirtu tat-tifel li kien miet żgħir. Fid-dar, kienu jgħidu li kien jgħix magħhom spirtu. Dan kien itihom il-pariri. Ħafna drabi l-pariri kienu jiffavorixxu ħafna x-xewqat tal-mara. Imma insomma. Houdini, min-naħa l-oħra, kien miżżewweġ lill-assistenta tiegħu Bess u qatt ma kellhom tfal. Kellu rabta kbira ma' ommu, li kien iħobbha mħabba tal-ġenn, aktar u aktar meta missieru ma tantx seta' jitrattha tajjeb għax spiċċa bla xogħol u għexu f'faqar kbir. Meta mietet ommu fl-1913 kienet trawma kbira għal Houdini. Kemm-il darba mar għand mediums biex jipprova jikkomunika magħha imma dejjem ħareġ diżappuntat. Minkejja li wieħed kien ir-Renju Unit u l-ieħor kien fl-Istati Uniti, Conan Doyle u Houdini kienu ġa bdew jikkorrispondu bl-ittri. Meta Houdini żar l-Ingilterra ltaqgħu u komplew jissudaw il-ħbiberija tagħhom. Imma baqgħu ma jaqblux fuq it-twemmin fl-ispirti. Conan Doyle kien konvint u kien membru attiv tal-Ghost Society u s-Society for Psychical Research. Kien nefaq ħafna flus, eluf, biex jipprova li l-ispiriti veru jeżisti. Houdini min-naħa l-oħra kien diżilluż u aktar ma jmur aktar sar xettiku. Aktar tard, wasal iż-żmien għal Conan Doyle li jżur l-Amerika u jerġa' jiltaqa' ma' sieħbu Houdini. Kien mistieden minn Houdini għal laqgħa tas-Society of American Magicians, għaqda li għadha teżisti sal-lum, u hemmhekk baqa' affaxxinat u mbella ħjara l-illużjonijiet ta' Houdini u sħabu. Imbagħad battilhom għax impressjonhom huma ta' ġab proġekter u rihom biċċa filmat li kien qed jinħadem ibbażat fuq ktieb tiegħu The Lost World. Fih kienu jidhru d-dinożawri, Houdini baqa' mistaġeb kif irnexxielhom jiffilmjaw lid-dinożawri ma kienx jaf fuq it-teknika tal-films għadu dak iż-żmien. Imma l-istorja ma spiċċatx hemm, Conan Doyle offra lil Houdini li jagħmlu seance biex jikkuntattjaw lil ommu. Houdini ma qalx le. Kif għedtilkom, il-mara ta' Conan Doyle kienet medium u kienet tispeċjalizza f'dik li kienu jsejħulha kitba spiritika. Kienet bħal tintilef u tibda tikteb dak li suppost kienu jiddettawlha u jgħidulha l-ispirti u hekk għamlet ma' Houdini, kitbet messaġġ elaborat ta' mħabba ta' omm Houdini lil binha. Imma Houdini ma ħareġ impressjonat xejn. L-ewwel nett il-messaġġ kien bl-Ingliż filwaqt li ommu meta kienet għadha ħajja kemm kemm kienet tgħallmet erba' kelmiet bl-Ingliż. Fuq l-ittra kien hemm ukoll imħarbiex salib. Ommu ma kinitx Nisranija, kienet tar-reliġjon Lhudija. Dakinhar kien għeluq sninha u ma semmiet xejn f'dak il-messaġġ. Il-messaġġ kien fih ħafna kliem sabiħ imma kien bla sugu. Mhux ta' b'xejn, Houdini ħassu diżilluż. Minn dak iż-żmien żdiedlu bl-ikrah ix-xettiċiżmu u minkejja l-ħbiberija li kellu ma' Conan Doyle, qajjem kruċjata kontra l-mediums u ħadha qatta' bla ħabel kontrihom. speċjalment għall-mod kif kienu jabbużaw mill-vulnerabbli, dawk li kien mitilhom xi ħadd żagħżugħ, u minnhom dawk kien hemm ħafna dak iż-żmien peress li kien hemm diversi gwerer. F'Halloween, il-31 ta' Ottubru 1926, Houdini miet peritonite akuta. Il-mara tiegħu kienet ftehmet miegħu li jekk imut qabilha jipprova jikkomunika magħha. Kienu ftehmu fuq xi kliem sigriet li juża biex tkun taf li veru hu. Kull sena, fl-anniversarju ta' mewtu kienet tagħmel seance u tistieden l-aqwa mediums biex tara jistgħux iwasslu xi messaġġi minn għandu, naturalment li jinkludu dak il-kliem sigriet. Wara għaxar snin bla suċċess, fl-1936 iddeċidiet li ma tkomplix. Kienet tat żmien biżżejjed u Houdini baqa' ma kellimhiex. Nittama li din l-istorja għoġbitkom u uriet ġiegħelkom ukoll tkunu ftit aktar kritiċi f'dak li tisimgħu, ftit aktar xettiċi bħalma kien wara kollox Houdini. Nirringrazzjakom talli qgħadtu tisimgħu, nispera li niltaqgħu fi vlog ieħor, nispera li tagħmluli like ukoll u jekk ikollkom xi kummenti ibagħtuli email fuq xettiku@gmail.com u sadanittant ciao 'il kulħadd.